Riarenge rituko ria Jumatano obotuko, ewiki eyaerete, ase chiarenge chinsa isa na ibere chia botuko, nkanyora omogaka omomura okorwa omogaka one nyuma, ogocha ase edirisha ndaire, twarenge na enyaroka yane na abachukuru, ogotura okondangeria erieta ogontebia ng'a chimbe chiayire. Korwa naigwa igo nga gota nga togataboka nenyaroke eyi togasoka isiko tokaigora emerango tokoigora ase tobonge twabongete, tokogenda tokogenda isiko ase eyunit ase chiombe chikorara. Egento twanyoreteeee egento inche gioka naroche na omorero, tindochi ng'ombe, omorerooo orenge omotambe orenge omotambe ogatambea igo mpaka orareng'ane emerengamu. Eri neritororo aiga eye emanora. Manora. Manora naiga ee tore chimachi kwende chimati eng'ombe ya gatato yarenge black na eng'ombe ya kane. Ndogoro ase ase. Rogora Ase obegete eye unit eyio. Togora eyio ere sweet. Sweet nabo yabwate ase agaya toroche abachie eyio eri eyio eye nekwerende eri ne ribu. Ne renovation yakorire.
Eri ne ribu naende eye sweet yari korara neye ne ritororo. Eyemo nero the biggest yarenge endau eyio narusetie goika oyo yabwate ear tag koiroka sweet. Sweet.

Ekero gotema oria ng'o ebitina monto naro okomana nere, orache arore ng'a tiga agopanish through chiombe.
Tindochi. Nere koiborire amaswali aywo. Nare ebori lakini tindochi gose twane komana nonde. Within the family and within the village, inche ntwana komana. Twana komana pi na monto.
Mwanche omorigereria Augusi boys uh, aa ne chingaki chinde naikire chinsemo echiga chia Liamoni egotokamia Liamoni sub location egotokamia Gesima ward Kitutu Masaba constituency me county ya Nyamira Ah, banto abange bono iga ase gosachi rieta Liamoni ase ensemo y'emetandao egento gegochororwa negento giakorekanete ase enka eye iga ase chiombe isano chiabete chikoyiera ase chikorara goika chionsi gosira abanto abange babere bakonya koiboria what happened mark night otagoika chinsemo echi iga at least maybe we can know the story nki kiabete. Omanyete omogusii na sigete egento gekorokwa etugo, naende twarakorire chistory mpaka ase echaneri eye tochikoeresa ng'a ekero ogosambe etugo etabwati egento eraitete gose etabwati amang'ana erakoborie Ime aria ase ogosamba koria ebinto mbire bigosira bakoorora chinsagera na ebinto binde, ebi biakaretire amang'ana amakong'u ase ekegusii. Anyway, na onde ase enka eye iga, ekero togokwana na omong'ina oyio ore bw'enka eye iga, atoreese nere ng'aki eh, ring'ana eri iga riabete, what happened so far, amatuko aya etire make igo, nki ba establishire igoro ye ring'ana eri iga, na ayande amange kegima. Karibu sana omong'ina naende pole sana ase eki kiabete kegokorekana ase enka yao.

Pole sana ase egekore ekiya ekiabete abagusii nabo bakumetie sana, abange to a point bakolalamika, abande bakoegumia egento gegokorekana gose richiombe isano naende koreng'ana omogusii nasigete egento gekorokwa etugo, inki kiabete ase enka eyio iga totebi angwe igoro yo echiombe chiao.
Chiombe echii nonya inche timbwati ing'a ng'aki chiayiete. Riarenge rituko ria Jumatano obotuko, ewiki eyaerete, ase chiarenge chinsa isaa na ibere chia botuko, nkanyora omogaka omomura okorwa omogaka one nyuma, ogocha ase edirisha ndaire, twarenge na enyaroka yane na abachukuru, ogotura okondangeria erieta ogontebia ng'a chimbe chiayiire. Korwa naigwa igo nga gota nga togataboka nenyaroke eyi togasoka isiko tokaigora emerango tokoigora ase tobunge twabungete, tokogenda tokogenda isiko ase eyunit ase chiombe chikorara. Egento twanyoreteeee egento inche gioka naroche na omorero, tindochi ng'ombe. omorero orenge omotambe, orenge omotambe ogatambea igo mpaka orareng'ane emering'amu. inche amaiso aya nakanga tinachia korigereria gochia ase chiombe echio egekogera namanyete ng'a tayari nchiyo. Ogokumia nkore ng'a tinigweti chikwana, onye ng'igwe chikwana ande, anga ande mboke. Naki naende ting'weeti chikwana nonya na ekereria ekero twasogete, na omorero oria bwoka orenge getatemi. Ntiogi ndie arenge oria ng'ombe. Bono inche egento narutete na egekuru, na amache nare omwana konya atachire korua etangi, ebibuyu ebibuyu akabeka nyomba. Bono agachaka kominyoka buna, akaminyoka ne chinguru okorenta inche ngokura ande. Gachaka kosi kosiara amache abanto bagacha bagachia gosiara bagachia gosiara amache akanga, obo omorero okanga koo korima. Lakini omoerio oye, ogacha kona koira ng'a ng'ora ng'ora ng'ora mpaka okairana ase oga ogaa ogakira nonya too torimeti pi. Igo rende buna chiyete aro timanyeti chinsa chinsa chiagete koyia timanyeti, inche na omorero oyio bwoka nanyorete. Oyo iga agogotura nsa ngapi yarenge? Yarenge chinsa isano na ibere na chia botuko. Chinsa isano na ibere, eki bono kogosoka omorero obwatete kabisa o- oribeti kera ase. Korenge omonge, omo yaani otari goika ang'e.
Ekero kwarora omorero oria ekige giacha ase ebirengererio biaye egetang'ani, inki?
Inche bono nakumete ng'a inki kiare gosamba chiombe chiane, egekogera inche omonyene, inche ngochisieekera, nigo ngochisieekera, omoo omomura naro ogochirageria. ogenda, konya narigirie igaa ewiki eyio iga ore koo korageria ocha twabwaterana nere, o- twarageri oragerie inche nakama nachisiekera. Bono timanyeti ng'a naki yanyarekanete, rituko eri tindochi ng'a ntwarenge nonde, inche twarenge nenyaroka yane, na omomura oyio okorua ng'a iga ng'a iga tari korwa are. Ee, ochi- orandagererie gose na konya orandagerie gose namatuko atato.
Okay, e- ehistory ya chiombe echi chiago nere riaaa, omanyete kare omonto nabwate ehistory ya chiombe chiaye buna aa abeire agochirenda, ng'aki achiretire, ng'aki chiakinire, mpaka gocha korosia egesumu keria igare. Unit eria yamenyire aria emiaka emenge, goetania nonya emiaka emerongo etato, buna ekororeka na engencho ekabira eria. Bono chiombe echi, chiombe echi buna twarenge aa na omogaka buna ache akagenda, twagora chiombe ibere chiaruete goika oyo, na eyende na eya eyatogete aye iga, na eyende na eyende. Nabo twachiruseti abwo, eh. Chiombe ntware gokama chiombe isato. ibere nchiare gokama, bono naende aria ase eyunit oo chiarenge chiare korara chimati igoro, ebisero biria tokoroka chimati, bono chiarigereti chikorigereria emetwe eside eyemo. Bono naende omorero noko orenge orenge egetachani, na gotira na eside na eside ende, korwa moino aaria omorero toreng'o. Egento gioka kiarenge korwa moino, na emori nere yarenge korwa moino, emori eng'are konya yakorire amatuko ane, ya eng'ombe ya omoiri nabwate egacha ekarwara eng'ombe eyio yare yari korara isiko. Emori eyio yoka nero yakonya emori eng'are, gekogera ensemo eyio eri yamoimomorirwe konya toragenda oo. Bono abwo bare gosiara amache bagocha koigwa emori ekwana, buna bagotebia. Inche tinchieti gotenena oo. Bakaywa emori ekwana, bagatagora bakayerusia, eeh, igo. Chiombe echi no chiko aiga ase unit eye no chikoragera bwa mogaso gose ngosoa gachia. Nochimenyete, inche manyete korisia. Eng'ombe nare gosokia neyemo, echi chinde nchiare ko nchiamanyete korisia. Ko chiareretwe unit, na inche nkachigora, nkacha nkachibeka unit ime. Chiare korisia nonya nonya nonya, na eye yoka eyemo, ekero nare korayesokeria moyo igo ne chim ne echi chinde chinke, eh.
Obotugi obwo chiombe especially amang'ana ya unit sometimes omanyete buna siku hizi korisia otaiyo, Naki obotugi oboiga kwabo barueti mono okara ng'a tigotuge chiombe chiiga chi'amabere ase enkeene.
Buna emegondo ekeete, nabo naroche ng'a chiombe, korwa ritang'ani kabisa, ekero abana bare sukuru, omogano korwa seito, mama ne chiombe atokineretie agatosonia, atware koonia amabere, Mama agonie amabere, omwaka gokoera kwanyora eng'ombe ya eng'o eng'ombe eyemo yakinire, okora ki? Owonie otoruere efisi. Na inche bono nkaa nkarusia amang'ana ayio nkatwara ekeegwa ekio, na inche nachi nasomeirie abana nonya babeire abanto abanene. Nabo naroche ng'a, kera omonto buna abwate ekeegwa kiaye, Nabo ndoche ng'a ni- na nimbwate ekeegwa kia obotugi bwe chiombe, tari obwe chingoko. Nateema korwa magega iga gogo gotuga chingoko chinyinge sana, within one year ngachituguta, ngachionia ngateba ng'a tindi konyara. Igo bono obotugi bwe chiombe na ekeegwa, Yeah. eeh.
Isato nachi chiare gokamwa, amabere okoonia.
Amabere nabeire supplier ya secondary ere aye igoro koria amo one, nabeire supplier goeta ni twenty years, inche bweka iga nko supply secondary. Aye amarogoba nabo abanto mbaria bagocha bagora ne chipikipiki baira. Aya ya ya ya mambia aro naira esukuru. Chiweekendi omonto nabo agocha gose onde obwate omoyega, mono mono chiweekendi bamanyete ng'a week days tinkoonyeria monto mabere, chiamabere amambia. Agwo ki weekend oyo maybe oyo obwate omoo omoyega nabo agoteba nabo agontebia naki oche ong'onerie amabere. Igoo echiro yane no yarenge, no yarenge ang'a, nare koira ande are.
Investment ing'ana ngaki kwabekire ase eyunit eri ne chiombe chiarenge ime, ekero okorwa valuation nabo igo buna yabeire kegokonya you as a person na enka yago torosi yakina mpaka abana ase esukuru.
Omanyete gento kende gionsi na okwerwa, omanyete eng'ombe, eng'ombe egotwara amabere goika. Onyore endagera eisaine, endagera eisaine mogondo chisiaga, egento kende goika otware echenge ekorokwo ng'a dairy meal, trout, goika otware egento gekorokwa chi chichumbi tari echumbi, different types, goika otware goika oyoo chirigereria ng'a nkochisibi ore kera kera kera. Otoe chiombe chia unit chiri gotaka gosibigwa ogocha gwachisibia occasionally goika omanye ng'a ngochia deworm ore so you use a lot of money ase chiombe echio lakini mai gokomanya ng'a baadaye nkonyora ore chibesa korwa ororo. Goaka negoaka okorere kende orusie chinde okorere kende igo eh.
There's a lot of investment ekero nare gocha naboria omongwana oyomo ore gocha iga iga ontebia ng'a chiombe chiarenge chinene naende if you see even the pictures enchera chikororokana ne chiombe chikororokana chiarageirwe buya so it means you put in a lot of work ase chiombe chiria.
chiombe echio, monto oyomo too nkware konyara gochirenda, goika otware egoaka. Egere chisiaga ngotwore, chisiaga nkobogorie gochire, otoe chisiaga chiane nchirie are are. otwe ogende gose ne emashini, ngosibie ore enyomba twice a day. Chimanu tinchirogo chigosibigwa, ngosibiore aria ase chikobera during the day ekero chikoragera, ngosibiore chisuguri toro chima buna toro chisuguri buna eyio buna ere engundo, eye eye na embiro goikwa, goika omanye oo obere oro omanye ng'aki kera egento kere in in in order eh. Ase eng'ombe, nebwate egasi enyororo. Lakini goika obere ororo, eng'ombe ero goika obere ororo, egekogera goika obori ng'aki eng'ombe yaragera inki gegogotebi? Production, at the end of the day ng'ai amabere are gose ng'ai amabere ache? Ee. Tenga buna binto binde iga gose wanyama wengine. Eng'ombe ero go iga egento kegogotebia more especially erio ya ri'egokamwa, the production per day.
Talking about quality and quantity ase chiombe echi chiabo isano, isato echi chiare gokamwa, quantity wise ng'aki chiare gokoa?
Kwoti tiomanyete chiombe nchiri koreng'ana amabere kwonti tiande kwareti Yes. eh.
Nero oro nare komaa ekero eh riria ya kabere, nabo okama up to ten litres in the morning mm. Chiombe usually omotugi omuya goika amanye ng'a amabere mambia agokamwa amange korwa amorogobe ekero chiombe chire esiri. Yeah. Eng'ombe norisia orisia orisia orisia orisia. ekong'epa, amabere aa gokamomambia amange, eh timanyeti gose kwana koria arase. Ama- mabere aa gokamwama eng'ombe egokamwa amabere amange mange goetania morogo oo. Erisoni na ereri, onye yaragerete mogaso, kona koragera ere rioka tebwati nsa ekoria eng'ang'a ore erosie amabere. Morogoba, endagera nenka okoyerutera, kwayerutera endagera enke. egekogera during the day yaragera, kwayebekera nechenge, kwayebekera na amache agwo, bono egasi yaye na okorieng'ang'ura. Obotuko bwaki. Obotuko bwaki erosie amabere. Eng'ang'ura eye nere egochenerete amabere. Mbore eng'ang'ura, mbora na endagera tomanyeti aye ng'a. Ekonye refine.
Eeh. Eeh. Yeah, so. Eh, mokodo bring you 10 liters in the morning eh, to the least one eya ase echi isato eya nare nakamete ya kabere twice ekero ekabeti nkokama 7 to 8 litres lakini amabere ayio tindi koyaonia onsi amabere nkoe mori. buna ya eng'ombe ya kabere iga abe amaka abe amange, omori nkoyeaa chilita ibere, gose omotorero, moni ng'anda ibe ne iga, mpaka yakore emetienyi etato, toigweti amabere emori yanyure amache, eh. Alafu korwa agwo kwamanya kona ko reduce buna okona gode ko reduce koyia emori na amabere nkona gokeyare ase enyene, eh.
Igo nenchera eyo yokoba emori neri yokonywa emerk nere ebe strong. Aah omanyete
emori emori etendency nero nonya ninche omonyene ora- oratebe naki tiga emori igo nke gose ekero obwate. Otagete amabere totageti emori ekiine bwango. Emori omonto akoye ekoenda yagasia, omonto oye omo omokami oyekurura korwa okamo okama amabere onsi. Rakini ekero omanyete ng'a emori nkoyeba amabere, abe amange abe amake, goika okore ki? Goika oyiatanere. Esababu nere eyio. Eeh. Nes- nesababu ende gocha asende. Amabere aria okamete morie tari kogonka, nigo are amasafi kobua amabere aria morie ekogonka. Monto naro omei pi, kwabeka emori yaa gasi, chindere chindende chiria naende omonto onye kokamera. Igo ekero mbare bakonyora agosukia omotu bwa emori iga, kagokama. Eki bono, eki tingiancheti, ase obosafi bwa amabere, Na okoemoria amabera ase ime. Naki bono kware gokora chiagasi.
Amache amabwate,
amache amabwate oka. Every morning and evening, ma- morogoba goika mbeke amache abwate mbeke thermos. Mambia ginkoboka, mboke na amache aberirie.
so eriamoni nigo egesa isiko na abanto aba iga bonsi pi, bono so far kwachire loss ase bare, gwakwanire na barabwo about it, they have approached you gokoboa pole about a loss.
Abange bachire, abanto abange bachire korwa ang'e nare, eh.
Okay, bono so far amatuko aetire. Omanyete kere kero egento giabeire amatuko aetire omonto nonye na ko ko establish eki gekogera eki kiabete bo, na abanto bachire abange mwatemire gokwana efamiri yachire iga iga, nki nki gegoisokia bo story ki ego develop about nki kiabete. Bono investi investigation niga enderete Mbarwoo mbarwa gesima police station that particular day, mpaka na koboria amaswali, alafu echuma naende bagantebia ngende nchi koo nchi korika erepoti, nkabatebia ng'a tindi kogenda. ase rende ase ogosukia ebinto bamanye ng'a ninki, gose ning'o, nkabatebia chuma tindi kogenda eh gekogera it was just the other day, nkabatebia bang'ee ri ribaga ndatimoka, igoro nario bang'akera chirori nkagenda tokarika nkarika ereport, bono wanafuatilia, igoo. Bw'endaika agwo nko mbarigie banto bande, abwo ti timaeti gose mbarigie banto bande na barabwo bache kobaa koba interview egere banyore ereport. Inche mbaa ng'a nachete nkari nkarika ereport, bagantebia genda kogania.
Igo tindamanya kende nonya. Muna omonto naro okoboria omonto ogocha goita chiombe chiago, chitabwati nchera chiraitete, chitabwati nchera chigoeta ritutu akogosera. chitabwati gokwana konde gwensi neba chikoumia. Ekero ogotema oria ng'o ebitina monto naro okoumana nere, orache arore ng'a tiga agopanish through chiombe.
Tindochi. Nere koiborire amaswali aywo. Nare oborire lakini tindochi gose twane koumana nonde. within the family and within the village, inche ntwana komanya, ntwana komanya pi na monto, naende tindi moango ase okomanya, bono timanyeti ng'a ng'aki yabete.
Inche mwanyabanto ekero okoiboria amaswali, which kind of questions echio okoiboria igoro ya chiombe chiago echio?
Mbora nabo nkweborie ng'a inki gekogera, inki gose kiagerete omonto oyo agacha agachisamba. Naende teniki gose yaye mbwate, bono nakorire abwo.
Chiombe echi aande kande nkwachibe- nkwachiete nonya na amarieta ekero okoinyora eng'ombe yago gete kwanchete ase chiombe echi sana. Wee, eki naki nabwate, ninchiabwate amarieta.
Eyemo nero the biggest yarenge endau, eyio naruseti goika oo, yabwate ear tag koiroka sweet. Sweet. Eeh. Eyende nero, I named after my mother, mama are korwa Konora, akairoka Manora. Igo nchiabwate amarieta. Manyoore eye neya kabere, so it means it was great dear to you because of.

Switi, nere oyare gokamwa amabere amange, naende arenge amaya, amaya, eeh, eeh. It was so sweet. It was so sweet, nonya na esura yoka yarenge endabu, endabu se, motwe aye igaa ebwate twa amatonto ama black, era endabu se omobere bwensi.

How are you feeling right now? Kere ngaki okogenda kwara ase aria buna are inche?
Aria nachakire koaraba, rituko riria obotuko boria, ne rituko riria bogokia, tindigereti chiombe chiria. Inche na omorero bwoka naroche until chiombe chiria chika chigatindekwa tinchieti gochirora. Tinchiroche buna chiraire, tinchiroche buna chikwete. Natebete ngaki ngochirora buna chikwete tinkweba, igo tinchieti gochirora, rituko erio tinchieti nonye nari ase chiayerete, friday nari nagenda ororo, nkamanya gotambokana gochia aria ase chii chitindekire.

nachakire naende gweseti, nachakire gweseti ko- korigia eng'ombe ende, gekogera nare kobaa chintware eng'ombe, omosani nare omosani, omosani boria omosani. Toroche Wednesday night, Friday morning, nare ngoakera omosani oyio na omwana omo young man, nkomoakera nkomo nkomotebia ng'a gaki otagonkonya eng'ombe esagare, agantebia abwo inchieti gokwa tachieti gokwana kende agantebia toma omwa toma abanto boyie. By the way akarigia egari akayebeka, nere eyio ngokama, igo bono nabo ng'iwete naki ninde na amabere. Because there is no single day korwa seito buna twakinire. Mama ere are gokama eng'ombe twenty litres in the morning, abwate chi chiombe chiria chia chi originateti korwa ase abasongo, twenty litres in the morning, twenty litres in the evening, eng'ombe eyemo. So seito twareeoo tware kori indi seito ing'eni chiarengo Yeah. tware koring'eni, korwa ongacha na inche ngateba goika ntwe. Igo bono na na tingotiga gotuga ng'ombe ati goteba cost.
Now ah omonto nabo akoimagine ng'a where do you remove this courage? Ekiogotenga ng'a I have to go on nagure lakini bakang'imokia naende ng'enderere.
Bono roche ninarete onarete amabere na abana bane mbamenyetie lakini nkobaruraneri nabatomera ebe Nairobi ebe wherever buna bono abasubati mbacha aiga toroche esherehe eye twabwate Yebo. mpambee esia na abana babo bakagenda. bono gwe nkobatomera nde, konye nkobato bono buna bono oyomo nabo namotomerete, nonye na eng'ombe eywo nagorere naetwe tari nagoreretwe igoro omorogo oba nakamete nkamoto no this morning nayakama namotomera because na ninarete na abana mbanerete amabere. Igo bono ntige ntige gotuga eng'ombe igo na abana nachanda gaki mpaka abachukuru nimenyete na abachukuru. Talking no moyo obo iga bwo omogaka aba chikoro mbachitega you know they can be identifying you ba abori bwa amabere you know.
Na my mother nere omanyete nere abanto baye nabo aria kobatomera onye na amabere obeka chii ebibuyu ebibuyu obatomera. Na inche bono nkadabuti that method, nigo oroche tingoti ati goteba kosi tingoteba.
Ekero abana bago baigwete this report ah, korwa chinsemo chionsi chionsi, what was their reactions?
Bono, obuya oyomo narenga, na oyonde akacha, abwo bono bachete abamura aba. Bono rende. Inche ekero abana baroche omoibori akorera goika nabare barorire, inche tinde tindereti chiombe gekogera, ng'ombe chiri korerwa, mbairigeretie lakini nabatebeti ng'a tiga tochake obogima bopya, totuge totuge tochake gotuga.
Omonto oyo osambete chiombe.

Ominto no omorangwa oria ase togosoera ano nore, oyete ase nenitu, ase ayete akagwa korwa eside eye, akagwa mpaka emeko erende mpaka amabati akagwa inse. Emiya yaye nabo yarenge ekero neng'achire chingochia korande.

Inche korengereria igo, nabo oranyore ngotware obwabu emiaka ebere, eh.
But inche bono na- na ase ebirengererio biane manyete ng'a huyu alitimiza ndoto yake, naende tari gocha koirana.
Monto takoirana kabere. Omosike ase kaibire korugwa erio okorire naende ngocha are oira koiba kabe onye okora pi naende ngiya gocha koiba. Igosiga gento nkeyatigareti. Gento kende nkeyatigareti.
Eeh.
Abarandi bachire iga iga abanto bachire iga iga, buna bono nacha nanyora abarandi mbare iga iga nkorengereria ng'a bakoira omwoyo kabisa abwo okogenderera. Eyatamina chitia moyo. Omanyete naye gwancha korwa ime yao. Abanto bande bamanya ko eh. Yeah.
Mm. Origererie by the way uh, it's very difficult ekero okotegera estory buna eye mpaka omong'ina ochire naende goteba ng'a takoba bosa ochire koyia eng'ombe yende there are some people who can support you and I believe so they are uh, naende nyasaye ngokokonya arerie ogenderere koimoka naende korwa gose kwa kwanyorire okogwa. Nomonto bw'ekanisa ore? Kera. Ee, ngende ekanisa.
Konya tindaimoka ngende ekanisa. Nabo nkona gotwara omoyo ngende lakini konya tindagenda lakini egento eke kia eke bono eria chiombe ekero kinkie nkegere ching'imoke ndimo iga ngende ekanisa. Naende saitani tambwaterani sikaara.
Your husband narenge dear ne chomba echi ere. Bobe very dear. Noo are konyora ekerogo nkere ee nabegete e table chair, konyora aikaransete ororo, mesi nanchete koria emesi. Genda oikaranse orie emesi, kwagenda kwanyora noasundegete. Tarigererete chiombe chiaye. Tarenge motari.
Ewa. tanchete gotara nyomba ase chiombe most of the time. Nakorwa ase naro enchera aria ogenda oikaranse ake igo, naende oirana ase chiombe. Eeh, nonye na ekero arenge nyagetari, iga are komboria ng'a nkwaburuka chinsiaga, rimoooo omonto naro abore ekio ochiete oo ng'a chiombe echio tanga chiombe echio, yaani chindoto chiaye eeh. Neranchete chiombe sana, sana sana sana, yaani nabo nkagerete iga ako karengerete chiombe chiaye, lakini nkamanyete ng'a nkobwaterana tware, I hope na- na- nachintigerete ase okoba kogwana lakini chiachire. Mh.
Omogaka oragoteba ng'a omogusi nanchete etugo ekero omogaka achire. nimaete egento gegomo replace gegokoa peace of mind kang'u netuga eria korenge nonye na ekero mogakasirete kwaroche ng'a bono let you take your energy yonsi ase chiombe nkomoensi ase eng'encho nere nachianchete. Abarende tware kobwaterana tware kobwaterana egento kia obokumia nkeria ng'a nere iga are ko ochi ochi manage. Inche nakama nagacha chibesa.
Yeah, ero And, kaba- and I could not complain. Wena- Nere na- nere nabwate ensemo yaye nab- echae nere maate abwo Mhm, echae nere chibesa I could not complain. mhm. Eh, narenge ase eto omorandi agateba ng'a abamina they are into details eh, moyo esaro arigereria amanye ng'aki ebinto akoibeka eh. yeah. I'm hoping you'll be so strong naende onde bwensi omonto ogosaria ebinto bia abanto omonto ore ase egetetu obwate emotive ya ogosaria ebinto bia abanto it's a spirit yaani etatageri koba nonya ase gose in this century tomenyete tobwati ebitina na omonto, omonto oche okore ebinto buna ebi it's I think it's something kebwenerete koba condemned ngechi koba ko happen eh negento oraganeri nonya na omobisa oo.
Gaki nonya kokabwate obobisa Togwenereti gotwara obobisa gochia ase ebinto bire innocent. Yeah. Kabisa kabisa kabisa.
Onye ndiri tore tobwate chinkoro chindabu, ekero omonto akomocheire anga anga nabo okomotebia an omocherete. Lakini bono nkeri ng'a omonto ogo keep Inside you kwana kogecha omonto goita ore without a reason. Eeh.
Ah, mong'ina, thank you so much ase ogotoa ribaga. Um, abanto nimaete ng'a barigereirie this clip and uh, they have known deep. Naende inche nogokoa oboremu naye nindoche noremete the same na abanto bonsi bagusibwa oise okoa oboremu. Na you can start again and you can be there. God has a reason. Nyasae nabwati reason by the way giakera egento. Morikani bagoteba ase kera egento.

Ase aiga kwaroseti chipetition. Echipetition ase anemo ee torochie ma nare kobeka buna orobago nari chitakorwana enchiro chiare korwana gochakera iga gocha aria aa iga nabegete orobago rore permanent
Agotirimboka. across bono aiga chiombe ibere chiare koragerera aiga.

Eri neritororo riare korara aiga. Ah sweet nonya are kobera. Ah ah eri neritororo aiga eye manora. Manora your dear. Manora naiga eh toroche chimara chikwenda chimati eng'ombe ya gatato yarenge black na eng'ombe ya kane. Ndogoro ase ase. Rogora Ase obegete eye unit eyio. Togora eyio ere sweet. Sweet nabo yabwate ase agaya torochi abaki eyio eri eyio eye nekwerende eri ne Eh, eribu. ne renovation Ri- yakorire. Eri ne eribu naende igo nare gosibia every morning and evening. Ko nakamire omo nao omonto osibia ne brush oumora osibia osibi ne chimati Tobeka nendagera aria ne echenge kwansa echenge chiaria echenge, omanye kobekaa okorera kobeka amache na obonyansi eye ensuite yaria korara. Na eye ne ritororo, ritororo riarenge ritororo konya ria rinene ritororo ria switi konya ndiraa.
ndirakine, koriakine rirakine rende nakagerete omwaka oye nkoribekera nde mbere. Nario rigona bo riayete. Switi ne ritororo riaye na manora ne ritororo riaye na eyende yarenge black. Eyabete saved emori ng'a yarenge aro.
Imaa. Egetangora nkere gochakera aiga nyagachete. Ngochie gochakera aiga korwa mpaka. Em- eng'ombe ekorara iga for korwa buna ya emori yabiarwa mpaka six to eight months namanya koyerusia oo eh. Ekorende nara na asa nara richiko ekorinera, Okay. emori eye bono noyo arenga. imari. Yaani omonto oyo tochieti go affect aria mono. Mh-mh-mh, torochi konya toraika aria, eh, konya toraika aria torochi ng'a iga iga konya okorire igaa pi, naria pi, namato aria pi. Omorango oria gwateba ng'a tokuniri noro oyio, ng'a entrance korwa aria ndoche noo ebinto bisaregete zaidi. I think, I think. Omorero oye ekero mogosoka ng'a ora ng'a obwatete proper kwe kwe. Omorango oyo, Ore orenge Maatari main entrance, nabwate igaa iga agochia maate, echief cutter eria yarenge aa risinyo, noyo ya connectire gochia aria moino. Eeh, torochie bono aria, okorora ng'a omorero ochete gochoma iga torochie aria chikoni chirwe. Iga iga inse pi.
Emetu no chiakarigereire gochiaria mono. Emetu ngochiaria chionsi.
Yeah. Echefkata eri yarenge aria, Mm. gochiaria iga. Aa bono aa naende aa iga oo, torochie aiga buna akorete, aa noo bono chiombe chiarenge enclosed. Yeah. Gochiaria eri na eroom ya chefkata na echisiaga na kila amo. Mm. Eeh. Bono Bono. iga. Hano entrance yari. Aiga
aiga nabegete emete nare gosieka gingosoa na igoro nasoa entrance eye yare enga main entrance ase nigo nare gosieka ayiga onsi pi asiekire eh.
Ase morie ringochi yari rogoro. Eh igoro aria ah rigoro aria Okay.
oroche marita igeti goika ero.
Igo bono ase aiga eyamwameteti omorero.
Omorero omorero okinete oroche maa rire amatoke aria. Amatoke aria iga. Akaigora aria. Oroche omorero noigete aria. Yeah. Eto tari omorero bwa okumia oroche oria. Sana.
Oika morikere nabo ekero akorigereria ase aya iga gose ase aya iga nase ayete proper.
Aa nengoro ya esike, engoro ere inse aye ne esike iga orarimere ime. Aiga ase aya, nabo nere kware gotumeka ko- korosia manure, kwaa tumeka kobeka ase chinsiaga Chinsiaga nabita. naki oroche chiberete green iga.
Okay. iga nabo chiabegetwe.
Mwabu.

Onde bwensi omogani oyo iga onyororire, any information you want to give to this family gose omong'ina oyo iga in any way, nimanyete ng'a abanto mbare aiga bagotorigereria sometimes and others bako feel part of the story, you can contact me twanya gosuka onde oraganie gontebia ng'a mark knight nabo ntete kwa omong'ina pole, you can talk to me eri tonyare komoa oboremu. Nyasae atiga abe nainwe twaumerane ase omogeni ogochanchia emagnet nkorokia omong'ina mbuya mono. Mbuya mono. Thank you so much.
Asante sana ase ogocha gotorora. Eeh bono.
Mbuya mono.